וואס מען עסט, רוב פלייש וואס מען עסט אין ירושלים איז שלמים, אזוי ווי מען האט גערעדט די פריערדיגע משנה אז ס'איז געווען זייער אסאך געלט פון מעשר שני, אין מעשר שני האבן חכמים מסכם געווען מען זאל מיט דעם קויפן שלמים, און ממילא איז רוב פלייש וואס מען האט געגעסן אין ירושלים איז געווען שלמים, און אז מען טרעפט א שטיקל פלייש איז עס א שלמים, אבער זה וזה, סיי טאמער מען האט עס געטראפן אין אלזוה, סיי טאמער מען האט עס געטראפן אין ירושלים, צו איבער סרוסה דארף מען עס לאזן איבער נאכט ס'זאל קאלער ווערן זיין אויסזען, דאס הייסט ס'זאל קאלער ווערן ס'זאל אריבער גיין די נאכט. ווי הייסט דערביי זאלסט רייבן מ'זאל עס ארויס טראגן פארברענען, מ'טאר עס נישט אויסער אויפעסן אפילו איך ווייס אז ס'איז שלמים, אבער ווייל ס'איז ס'איז פארלוירן געווארן און קיינער האט נישט אכטונג געהויבן אויף דעם איז עס געווארן פסול בהיסח הדעת ממילא טאר מען עס נישט עסן, און פארברענען טאר מען נישט ווייל ס'קען ס'דארף זיין זיכער פסול, וועגן דעם דארף מען עס לאזן איבערנאכט. איבער צורה, אזוי אז עס ווערן נושא, און נושא קען מען פארמאכן, פארברענען. און איבער צורה פון שלמים, אויב מ'טרעפט עס אין ירושלים דארף מען לאזן איבער צורה פון שלמים, דארף מען עס לאזן אויף צוויי טעג, דאס הייסט לאזן אויף א דריטע טאג, אקעי דאן האט עס היינט גע'שחט'ן, איז היינט איז די ערשטע טאג, מארגן איז די צווייטע טאג, מ'מעג עס נאך עסן, דארף מען עס לאזן אויפן דריטן טאג. נמציא בגבילים, אויב מ'טרעפט א שטיקל פלייש ערגעץ וואו אין אנדערע שטעט פון אידן, איז איברים, אויב טרעפט מען שטיקלעך, גרויסע שטיקער, איברים, איז נבילות. איז עס א נבילה? אזוי פלעגט מען נארמאל אויב מען האט מען האט מען האט געטראפן א בהמה איז געווען א נבילה האט מען עס געשניטן אויף גרויסע שטיקלעך מען האט נישט געמאכט קלענערע שטיקלעך ווייל מען גייט עס נישט עסן האט מען געמאכט גרויסע שטיקלעך און מען געבט עס פאר די הינט אבער אויב מען טרעפט חתיכות דאס איז קלענערע שטיקלעך מותר אויס דאס מעג מען עסן ווייל נארמאל כשר'ע פלייש האט מען געמאכט אויף קלענערע שטיקלעך צו פארקויפן פאר מענטשן אדער אריינלייגן אין טאפ איז אז מען טרעפט א קלענערע שטיקל ווייסט מען אז ס'איז כשר בשעת הרגל און ווען ס'איז אין יום טוב אין אין בית המקדש אין ירושלים האט געענדיגט שבת זעמער רעדט מען צו זייער אסאך פלייש איז דעמאלטס אויף אייוועלט מותרים דעמאלטס איז אפילו אייוועלט זענען אויך מותר מעג מען עסן ווייל דעמאלטס איז דא אזויפיל פלייש צושניידט מען עס נישט קליינע שטיקלעך דעמאלטס צושניידט מען עס נאר אויף גרויסע שטיקער איז דעמאלטס מעג מען עס עסן ס'איז נישט קיין שום סימן אז ס'איז אן עוולה מיט דעם וואס איז גרויס ווייל ס'איז די סיבה פארוואס מ'האט עס נישט געשניטן איז ווייל יעצט איז דא אסאך אסאך פלייש איז איז איז איז שניידט מען עס נישט אויף קליינע שטיקלעך. דאס הייסט דאס רעדט מען נישט אין אין ירושלים, דאס רעדט מען סתם אין אלע שטעט, און ביי טונירא לייגט צו, דאס פארשטייט זיך איז נאר א שטאט וואס אלע וואוינען דארטן איז זענען אידן, אבער אויב איז דא גוים, עס קען דאך זיין אז דער פלייש איז פון א גוי, ממילא טאר מען עס נישט עסן.